Безнең беренче сорауыбыз сезнең кечкенә вакытыгызга бала чагыгызга кагыла. Сез кечкенә вакытта нинди идегез? Э, без э, мин үзем э, зур зур гаиләдә тудым инде. Безнең биш балабыз. Мин иң тәпчәге бик яшьли әтисез калдым. Шуңа күрә әни бер үзе генә биш баланы тергезде. Бала чактан ук мин инде бик җитди идем. Мәсәлән, кибеткә керәсең, теге башка бала, әни, моны ал, тегене ал дип сораса, мин инде ул вакытта ук аңлый идем, и, акча да бит кытлык булгандыр инде, шуңа күрә сорамый идем. Әни үзе алса ала, теге әллә нигә бер, шуңа да бик рәхмәтле булып йөрим инде. Рәхмәт. Шундыйрак язмышлар. Әйе.
Ә сез бәләкәй вакытта кем буларак ялына идегез?
бәләкәй вакытта аучы булырга хыяллана идем. Каян килде ул хыял, ничек? Минем әти бит инде теге хобби буларак инде аучылык белән, балык тоту белән шөгыльләнә иде. Ул вакытта бит теге төрле союзлар бар иде, аучылар берлеге, балыкчылар берлеге, ул шунда да теркәлгән иде. Һәм яшьтән үк шуларны күреп, әти, мәсәлән, көз көне даими рәвештә үрдәкләр алып кайтайы, кабан дуңгызлары, мине дә бер-ике тапкыр алып барганы булды. Менә шуны күреп үсүнең йогынтысы булгандыр дип уйладым инде мин. Хәзер дә бар инде ул хыяллар, ләкин ул хыял булып кына калыр дип уйлыйм. Чөнки тормыш хәзер башка якка китте.
Ә хәзер сезнең инде алса хоббигыз бармы эшегездән тыш? Бар, мин бит 9 нчы классны бетергәч, мин кердем СПТУга, ул вакытта СПТУлар бар иде. Эретеп ябыштыручыда укыдым мин. Аннан соң бик күп вакытлар ул һөнәрем теге укып бетергәч торып торды. Менә күптән түгел генә бер 2-3 ел элек мин яңадан Шул һөнәрне кайтардым да, мин хәзер буш вакытларда йорт җиһазлары эретеп ябыштырам. Ул теге лофт стиле дип атала инде. Һәм теге таныш белешләргә, дусларга кемгә нинди ярдәм кирәк, э, тимер я агач белән бәйле теге мунча пичләре, гаражтар, теплицалар, шуларны эшлим. Барыбер теге Төп профессияңнән әз генә күчеп тору, төп профессиягә бик нык ярдәм итә ул, әз генә ял итеп тору.
Һәм тагын бер ошаган сорау, сезнең балачакта кушаматыгыз бар идеме?
Бар иде, булмаска. Минем теге үземнең авылда кушаматым юк, алмаз гына диләр, ләкин безне әни теге без күп бала булгач, җәйгелеккә әбигә күрше авылга шөгер, иске шөгергә җибәрә иде. Шунда ук кайта иде әнинең сеңлесенең кызлары. Алар мине Чумазик дип йөриләр иде, чөнки мин ул вакытта бик бәләкәй идем, урамда уйный-уйный минем борыным теге тузан белән кара була иде, шуннан калган иде ул. Ул Чумазик алар өчен бер уналты яшькә кадәр барды. Бик ачуым килде.
Менә хәзер инде сез үзегезнең шушы яшегездән торып, яшүсмер алмазга дип әйтик, инде нинди киңәшләр бирер идегез? Үзегезнең яшь чагыгыздагы алмазга нәрсәләр теләр идегез? Беләсезме, мин укы дип әйтер идем. Чөнки мин теге укымадым түгел, укыдым, ләкин кирәгенә кирәккәнчә түгел. Дип уйлыйм инде үземчә. Мин, мәсәлән, берәр психологка укыр идем өстәмә рәвештә шул вакытта. Һәм беләсезме, хәзерге элек тә ул бик мөһим, ләкин хәзерге тормышта, әгәр дә синең белемең булмаса, теге балай укып кына чыксаң, диплом булу ул бер әйбер, ә белем булу ул бөтенләй башка әйбер.